Assalamualeýkum, mähriban ildeşler, eziz watandaşlar. Döwran wideonyň YouTube kanalyna muşdaklary hem-de agzalary. Ilki bilen biz siziň her biriňize berk jan saglyk, maşgala agzybirçiligi tüýs ýüregimizden arzuw edýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda döwletli Diýarymyzda her bir günümiz ajaýyp toýlara, baýramlara beslenýär. Ine, edil häzirki wagtda-da Russiýa döwletinde zähmet çekip ören altyn doganymyzyň adyndan mähriban käbesi Eje-şenejemizi sekizinji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli gutlap barýas. Onda näme entek bagtly pursatlar öňümizde bizden daşlaşmaň. Sowgatly salam öz işini dowam etdirýä Döwran wideo bagtly pursatlary ýutub kanalynda size hödürlär. Häzirki wagtda Rossiýa döwletinde zähmet çekip ýören doganymyz Altyn doganymyzyň adyndan Berdagalygyň döwletli ojagyna we ýörite häzir Ejeş gelnejemizi sekizinji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli gutlap geldik. Birnäçe ýadygärlik sowgatlar bilen, mümkin bolsa. Ilki bilen janyňyz sag bolsun. Baýramlaryňyz gutly bolsun. Halkara zenalar güni bilen tüýs ýürekden gyzgyn mähirli gutlaýas. Ine, ýörite sowgatlar bilen gutlap geldik. Şu taýda ine gül çemenleri bar. Ejes gelneçemize ýörite gowy uçraýas. Janyňyz altyn gadyndan. Hawa. Sekizinji mart baýramy gutly bolsun. Süýjülik tortlaram bar bärde. Hawa. Esas sowat hawa. Esas sowat bärde. Garaşdyňyzmy? Dogryňyzy aýdyň. Garaşanam däldiňiz. Gyzgyn sowatlar. Nesip etsin. Sag boluň. Hawa, nesip etsin. Hawa, hawa. Indi bir gyzyňyza arzuw ýollap beräň. Mümkin bolsa. Allajan çagalaryň jany sag bolsun sagamanjy işlesinler edenlerine taňryýalkasyn Alladan aýtsyn ýeneki aýlara ýeneki günlere şular ýaly oturmak şeýle işläp şeýle sowgatlar etmek nesip etsin hemmäde sag gidip aman gelsinler sizem sag boluň taňryýalkasyn Alladan aýtsyn.
Salam hemmäňize şu ýetip gelen zenanlar güni bilen aýal dogan gyzlarymyzy gutlaýan indiki ýyllarada şeýle şatlykly günler bilen ýetmegimizi arzuw edýän Ejeş daýzaň jany sag bolsun maşgalasynda agzybirlik durmuşynda mydam yrsgally döwletli bolgaý çagalarynyň içinde altynada köp sag bolsun diýýän. Çagajyklar bilen begenip olam arzuwlaryna ýetip jaýly döwletli bolsun. Arzuwlaryňa ýet altyn dogan. Sag boluň hemmäňiz ýetip gelýän sekizinji mart baýramyňyz bilen gutlaýan Edis janyň sag bolsun ýaşyňyz uzyn bolsun Allajan çagalaryňa ömür bersin. Işläp gören hemmelerimiz sagamaňyz sagamaň gelsin sizin sagamanja gezin sag boluň. Ine ýörite sowgatly salam gepleşiginiň adyndan ha Döwran wideo studiýasy ýutub kanalynda owadan pursatlary size hödürlär. Ýene bir gezek gutlaýas. Janyňyz sag bolsun. Ýa bir gowa diýip bir el şarpy alyň. Sowgatlar üçin. Ine şu taýda ýörite şahyryň şeýleräk bir goşgy setirleri bar. Tolgunýazmy? Okap bereýin. Ak süýdüň gymmatyn nämä deňäýin, Nämäni goýup bor mähriň deregine, Daglary deňesem owranyp gider agyr güller Nigdem edip ýüregiňe diýer. Ýaşap göz ýetirdim bir hakykada, Seniň ýok ýeriňde minnet bar, eje! Şol minnete duçar etmediň meni, Elleriňden öpeýin, minnetdar eje! Hüwdüňden heň alyp ulaldym käbäm, Seniň gyzgyn söýgiň bilen hiňlendim. Meger ene mähri siňeni üçin il içinde sylaglanyp diňlendim. Nä gazanan bolsam seniň bilendir. Saňa bagly, beýikligimem pesligim. Bir söz diýmekligiň wagty gelendir, sen Alladan soňky mukaddesligim diýýär. Ýöritene süýjülik tortlaryny, gül çemenlerini, beýleki sowgatlaryň birnäçesini ýollan gyzyňyza.